Dilolostro YouTube channel la hi le xigodini okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela
hi ndlela yaleyo ha mi amukela eka dilolostro channel laha ka nkandziyiso lowu hi lava ku avelana na n'wina nkandziyiso wa gavaza sisinyana loko a karhi a hlamusela leswaku ri nyimpi ya yena na lavenda aka lavovo yi sukela kwihi? U kombisa leswaku ri hi xitalo loko ku tshuka ku va na timhaka to karhi leti khumbaka yena Gavaza, Lavender kumbexana Lavovo swi kumeka swi n'wi khoma kahle naswona u kumeka a karhi a nga yimi eka tlhelo ra Gavaza. Se kahle-kahle mhaka leyiwani yi khumba na majaha xikarhi, swi katsa ku va va tshame va banana hi xitina hi nkarhi lowu a va ha dyondza swin'we xikolo. A hi voneni nkandziyiso lowu. story time of how nyimpi ya mina na lavender ne yi nga sungula kona a ku waya ndzondho since luya so mina back in high school a ni ri munhu wa you know so um loko hi ra grade ten a ni nghena na ye lavender a grade ten so loko hi ri le mahayi lavender mara u fike late hi ri ka grade ten u fike hi vo february laya or march i think yeah hi vo march february march or after loko xi pfula xikolo i just don't remember but a nga sungulangi xikan'we na hina a grade ten and she was old mara se siku la sasekini na mi nga twa kha ku ni saseke ku nya ni saseke blind ni saseke ku penga a ku sasekiwini a swi swani ni vona nga swi sa mina n'wi tihi wa munhu luya

okay sharp lavender ho tsala mats a ku ri test one i remember ku ri test one mina loko hi tsala mats at that time i was the highest ka mats loko hi ya tsala a ni kume out of 100 i think a ni kume 61 percent a wu ba mats wa kona lavender a kume 1 percent so because mina a ni lava ku hleka ne A Lavenda va ku eh Lavenda wa a va hlaya timarks. Eh Coleman Mlinda 30. Maradona 41. Ntlango Chauke u nga nga Lavenda Petunia la eh eh eh eh. A ku ri Petunia mani Petunia mani mani 1%. A hi lawa hleka le ndzhaku na vona. Hleka hi hleka hi hleka hi hleka. So loko yi kha hi hleka ngwenya yi kwata. A ni tolovela mina. but she was she was calm back then like a swi vulavula kahle why mi nhleka na xivoyisani lexiya why mi nhleka mi nhlekela yini okay sharp ivi swi hundza swa one percent ne hi ya tsala physics xi ku five percent hi tlhe hi nga ta hi hleka ma ta hi nga ri kahle a yi nga ri kahle xem a hi nghena xikolo seni lowu hi tolovela ku ri okay lavenda a hi vanhu vo pasapasa swi vanhu one one wa twisisa a ni hi dlina hi tolovela ku lava vanhu lava va ka va nga paseki kahle so hi hamba hi we became close nyana ha ku va na boti van'wana ve denis venisi a va gangisa mina loko lavenda va vona ku kwana ni sasekeni va gangisa lavenda ni twa ku e weekend a va ri swin'we ene mina ni ri n'wana luya wo chava vafana ni ri good loko ni twa ku ver a va ri swin'we a a tiphathini hi weekend loko xi huma xikolo ni ta kuma wena loko xi huma xikolo ta ni tiva kahle I remember Doba Kapa. My work up a little for the yindlu. So that's why it's on the wa ha ni teka kapa ni rhwala la i xi tsutsumisa ra vhenda xi tlula xikontiri va ku he precious ma endli sweswo precious va hlami phela va ku precious ma endli sweswo ma endli sweswo ni xi rhwalela kapa leyi loko ni ku na xiba va yi khoma kapa liya xi nga ha beki ivi xi vhe xi va xi ndzondhi xi ndzondha hi mbilu ya xo hinkwayo hi xa mundzuku xi ni tela nga biriviri va mabiriviri khayini lero ro ro sindliwa leri xi kona ku ku tota mafurha e matihlu ni ku ba hi timpama tin'wana tolovela mina e va since mina lavenda a ha ha kumanangi until ku fika nkarhi since lavenda hambi va lo feyila grade ten va vhe va tshikise sweswo xikolo that's how much uh, uh, she hated me from there so ni nga hlamali ku na loko mi vona ni tshama ni kha ni catcha smoke ni catcha smoke
ya ya a yi twa mhaka ya gavaza lawani kambe swi tikombe nga ku mhaka leyiwani yi nge chayi kahle hi ku na lavhenda loko a ya kuma nkandziyiso lowuwani swi nga endleka na yena a vuya na tin'wanyana tifayili Hi to va hi rindzele ku va hi vona leswaku ri mhaka leyiwani yi khuluka yi ya kwihi leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka dilolostro youtube channel mi ta avelana na hina mavonelo ya n'wina ka xibokisana xa ku tsala eka xona mavonelo la ka dilolostro youtube channel hi le xigodini leyi i channel ya n'wina ya ka gaza okay mi nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela